Ko Paki Nīkora ahau, nō Ngāti Ronu, nō Toi ana i Tūhoe, i whānau mai i te wā kai nei Ruatoki. Ahau anō ka mutu mai i te i te kura tuatahi i Ruatoki ka haere au ki Tīpene i te kura tuarua i reira. Mai reira Ka tuhinahia hai me kēneki whāwhā mīhini motukā i i Rotorua, ā, ka haere te wā ka noho au ki Murupara mō te rua tekau tau, nāna mai reira ka kukume nā Pae Mauna o te kāinga kia hoki mai. Ka hoki mai au i te tau 1995. Ana kāre noho i roa i reira, ka whakauruuruhia e te hapū ki roto i ngā komiti ki ngā aha noa iho, ka whakamauhia mai te taura ki taku ka kī ana he mau tonu nei tēnei rā. He kaupapa rā tērā i whakaarohia e ngā mātua i tō rātou noa ana aru nei i te kaupapa kāre i tika te whakahaere i te moemoeā āpirana nā te. i te wā i wāwāhihia ai nā whenua pēnei i te pīhikeke nei ka hoatu nei he pito ki tēnā, he pito whenua ki tēnā, engari kāre noa i roa ā, ka kitea kāre noho kē e tika, he pakupaku rawa nō nā whenua. Kāhore anō ka whakaarohia nā pākeke o Ngātiro nei he pai ki a koe te whakatōpū i nā whenua kia rahi ki atu ai te whenua hai whakahaere kaupapa miraka kau. A Hueno, kāre i whakaaekatohia e Nātiro. Ko ētahi noho i uru ki roto i te kaupapa, ana ko ētahi kareka. Ina ikotahina anō nā whānau kai roto i tērā whenua i ahu kē mai mai te whānau o Paora Raniaho, o Hīria Raniaho. o Te Maitaranui, Rangiahu, ā, kairau o Pīoeoe i uru ki roto, ā, me Hakuarangi. Koirā nā whānau i, i, i, i uru ki roto, he rangiaho katoa. Āe, ana, ka whakatōpūhia nā whenua rā e iwa tekau mā rima heketeo. Ā, ana, ka rīhihia te toenga o ngā whenua o ngā whānau karekau rā i uri mai ki roto i te kaupapa. Ana, neke atu i te 110 heketea pea. Ana, ka eke ai ki te neke atu i te 200 heketea te rahi o tērā papa whenua e whakahaere tonuhia ana i tēnei rā. Ana, engari, Me māku tonu e kī, ko te tuarā o tērā kaupapa ana ko Hairua, ko Rongoitipekoe. Ko ia te pakihiwi ka hana ana i Kawehare nā āna mahi. Ko ēnō nō taku hokitana mai i te tau 1996 pea, ka raua atu au hai tiamana mō te whā. Ae, e rima, e rima rau waru tekau nā kau kei te mirakahia, e rua nā mēnitia, e rua nā kaimahi. Ā, ā hoi anō kua puta rā te ihu ki waho, i runga i nā whakapauna werawera o tata tonu toru tekau tau kē ki muri. Ana, ināianei kua tae tēnei te wā, He kāpeta ko te whenua o Puketī, tērā whenua raupatuhia o tātou. Nā Hoena ka kōrerohia au te kaupapa rā mēnā ka hiahia te iwi ki te hokoko ai kē rānei, kia hoki kē mai ai ki roto inarinarin o ētahi o ā tātou inari, karekau tētahi i whakatoro mai i ō rātou rina ka whakaaro mātou a kāti, pai ki ake mā mātou e hoko mai. Ana ka hokona mai, ana ka kai te neke atu rā mātou ki reira ināia tonu nei. Ana engari ehara ki te mira whakake, na te mea ko te raruraru o te whānau i te kāinga, e kore ana he rahi no te whenua hai whānau i ngā kararehe i te takuru. Manekeneke ke hia ai ngā kararehe ki te tai rāwhiti rā. Koira ka hokona mai o tēnei whenua kia pai noho ai te neke mai ki konā mo te takurua ki te whakatipu i ngā kāwhe, na kia pakeke āhua pai tō ki anō ki te wā kai. Me te mōhio mai koutou, kua whakatakahurihia e mātou te īngoa mai te Ngāti Rongo Trust ki te Tātai Whetū Trust. Ko te tikanga o tērā īngoa, ko tēnei rīana e noho nei, koinei nā Tātai i whakahe ki ō rātou te hunga kua whetū rangihia. Ana koirā kua mihia ko te Tātai Whetū Farms Trust. Ko te kaiwhakahaere tērā i ngā mahi o te whenu, o te whenu, i runga i te whenu. Ana, ko tētahi o ngā kamupene ko te Tātai Lands Trust. Ko rātou, nō rātou ake ngā ariki, ngā ariki o ērā whenu.